Kua hīkaka taku ngākau i tā tātou noho tahi ki te aro ki te pae tawhiti, tūtakitaki mai ki ngā poupou o taku whare. Mā rātou koe e āwhina e tau atu ai koe ki te pae tawhiti. Ko te pou tuatahi ko te pou whakahiwa. Kāore he poupou i tū atu i tēnei. Ko te pou whakahiwa, ko te reo whakahiwa, ko te whakakorenga o ngā kīanga pēnei i te akene pea me te tērā pea, me whakahāngai i ō kupu kia aro pūmau ai ki ngā mea e hiahiatia ana te ngākau. Kei te hiahia pea koe ki te whai i tētahi kaupapa hauora, pērā i a Iron Māori? Kei te pirangi pea koe ki te whakatutuki i tō tohu paerua? Na, ki te whakamahi koe i te reo whakahiwa, ka pēnei te rere o ngā kōrero, Ka whakatutuki au i taku tohu paerua i tēnei tau. Whakarērea ngā rerenga kōrero e pēnei ana te āhua, a Kene pea ka whakatutuki au i taku tohu paerua i tēnei tau. Ko te reo whakahiwa te huarahi e whakatinana ai i ō hiahia mā roto mai i ō kupu me ō whakaaro. Kei te kōrero koe ki ō wawata, kei te whakatō kākano koe e matomato ai te tipu mai. Tōaitia mai e hoa mā, ka puta au ki te oma hei te ahiahi nei. Ko te pou kōrero, ko te tuhinga o te kupu ki te rātaka hei whakaū i te whakaaro e kore ai e ngaro, mā tēnei pou e whai whakaaro ai tātou ki ngā nekenekehanga o te hinengaro. Ka tuhi haere koe i ngā wheako o te rā, kia pai ai tō titiro whakamuri ki ngā piki me ngā heke i pā mai ki a koe i te rā, i te wiki, i te marama. I roto i tō rātaka ka tuhi haere koe i ngā whāinga o te rā. He aha ngā hua i puta i te rā nei, he aha ngā whakaaro mō ngā kaupapa o te rā, he aha ngā mea uaua i pā mai i te rā nei. I pēhea ngā piropiro? I pēhea tō mauri i te rā nei? Tuhia ngā wheako engari kaua e waiho hei kupu noa i te pepa. E hoki ki te pānui i ō tuhinga, tirohia ngā whārangi o tō rātaka, wānangahia ngā piki me ngā heke o nehe me te hāngaitia ki a koe anō. Ka riro mai ēnei whakaaro ōu hei ārahi i tō kawenga i a koe anō, Haere nei te wā, kia kaha te tuhituhi e hoa mā. Te Pou Whakahau Ko te Pou Whakahau, koinei tētahi o ngā pou matua ki a au. Arā, ko te āta whakahau i a koe anō. Kei te mōhio tātou, kua tānekaha te whakatauki nei ki te ahurea o te iwi Māori whānui tonu. Kāore te kūmara e kōrero i tōna ake reka. Heoi, ki ōku whakaaro, me whai wā tātou ki te kōrero ki a tātou anō mō tātou āhuatanga pai. Me whakanui aua āhuatanga hei whakahou i te ngākau, hei whakapiki i te mauri. Tiriata, Punua Pāho. He maha ngā kiriata whakahau i runga i Spotify, i runga i YouTube, i te ipurangi whānui tonu. Ka rawe pea ki a koe ngā kōrero a Tony Robbins? Ka rawe pea ki a koe ngā kōrero a Tiare Tāwera? Ko te manako ka rawe ki a koe ngā kōrero a Rangipare. Ia ata, mātakitakihia tētahi kiriata whakahau, me whakarongo rānei ki tētahi kia kaha ai koe i te tīmatanga o te rā. Mēnā ka kaha koe ki te whakahau i a koe anō, mēnā ka kaha koe ki te whakapono ki a koe anō, he wā e taka Ka whakatinanahia mai aua whakahau me aua whakapono rā. Ehara ēnei i te kōrero teka, he kōrero tika kē. Pou wā Te pou wā Nau mai e ngā hua o te ao hangarau. I au e hīkoi tonu ana i taku hīkoi tasutasu ki te whare wānanga i tonoa tētahi waku tino hoa kia kai tahi ai māua. Kia tono atu au ki a ia, ka mea mai ia, Taiwa, me titiro au ki taku wātaka e mōhio ai au mēnā kei te wātea ahau i te pō nei. I taua wā tonu ka titiro korotaha atu au ki a ia. Katahi au ka hinātore. Koinei tētahi o ngā take e eke Tangaroa ai taku hoa i ngā mea katoa. He rite tonu tana whakamahere i ana kaupapa me ana hui ki tana wātaka. He tangata e mōhio ana ki te whakahaere i ana take maha me te whakamahi i te hangarau hei āwhina i a ia. Nā tana kaha ki te whakamahi i ngā pūmanawa tautono i tana iwaea, ka ea te katoa o ana mahi. Ngā mihi nui ki a koe kei te ringa whero, Cassidy Temese, nāu ahau i mārama ki ngā tikanga o tēnei poupou o taku whare. I aku rangatira, ko te tūmanako ka whai wāhi ngā kōrero o ngā poupou o taku whare ki a koutou. E manako au ka āwhina i a koe kia tau pai ai koe ki te pae tawhiti. Whakatūria te pou whakahiwa, whakatūria te pou whakahau, whakatūria te pou kōrero, Whakatūria te pauā o tō whare. Tūtakitaki mai ki ngā poupou o taku whare auahi.